جی دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو اسلام آباد دیا سڑکہ ہیں تے اسلام آباد دے وچ اج بھی خاص دی ہے اج سینٹ تے قومی اسمبلی دا اجلاس ہے تے نال ہی وفاقی کبینہ دا اجلاس بھی ہے کچھ دیر دے بعد تے دے دے ہیں اج کیا صورت حال بن دی ہے تو کوئی نہیں کہنے ہیں رخ کریندے پئے ہیں شہر دا تو حال حویلہ ڈیسوں اج کل اسلام آباد دے وچ چھویویں آئینی ترمیم پاس کراون دے حوالے نال حل چل رہے اپوزیشن جماعتاں حکومتی اتحاد دے وچ شامل جماعتاں سب متحرک ہن۔ پاکستان دے وچ عدالتی اصلاحات گھناون دا عزم گھن کے سیاسی جدوجہد جاری ہے۔ رات کوئی ملاقاتہ تھیندے رہ گئے پی ٹی آئی دی مولانا فضل الرحمان دے گھر ملاقات تھی ہے بلاول بھٹو زرداری بھی کل حیدرآباد دے وچ پرجوش خطاب کیتے تے ای عزم دا اظہار کیتے جو وہ ہر صورت دے وچ آئینی ترمیم پاس کراوݨ وچ کامیاب تھیسن تے وفاقی آئینی عدالت یا وفاقی آئینی عدالت بݨاوݨ دے کیتے سپریم کورٹ دے وچ آئینی بینچ قائم کراوݨ وچ کامیاب تھیسن وفاقی آئینی عدالت دے وچ جیڑھا انہاں دا منصوبہ ہے نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وفاق دے وچ شامل جتنے صوبے ہیں ہر صوبے دے وچوں نمائندگی ہونی چاہیے ہے وفاقی آئینی عدالت دے وچ پانچ ججیں تے مشتمل ہو سی چار جج جڑے ہو سن وہ چار مختلف صوبیاں ہی چاہو سن تے پنجواں جج وفاق دی نمائندگی کرے سی چھویویں آئینی ترمیم دے حوالے نال کل قومی اسمبلی دی وچ بلکہ ایوان دی پارلیمان دی جڑی خصوصی کمیٹی ہے جیندے وچ سینیٹر بھی شامل ہیں قومی اسمبلی بھی شامل ہے وہ خصوصی کمیٹی جڑی ہے انہیں کل آئینی مسودہ منظور کیتے چویویں آئینی ترمیم دے وچ آئین دے وچ چھوی ترمیماں تھی سن سب تو اہم جڑی ترمیم ہے او وفاقی آئینی عدالت دا

انہاں تجویزاں نال اتفاق کیتے۔ جے جمعیت علماء اسلام ووٹ نہیں پیندی تاں ول جڑے ویلے پہلا ایک مسودہ آیا ہا آئینی عدالت دا شاید انہاں اتے کام تھی ہوئے تے او مسودہ پاس تھی ہوئے جو کچھ بھی ہے متوقع طور تے آج یا ول ایک لوڈی تک یہ آئینی ترمیم کامیاب تھی ویسی عزم دا ایو ظاہر کردے پن حکمران اتحاد وچ شامل جماعتاں کہ انہاں دا کولو نمبر پورا ہے تے او ہر صورت وچ ای آئینی ترمیم کو کامیاب کراوݨ وچ پاس کراوݨ وچ کامیاب تھی ویسن اج ہفتے دا دیوار ہے چھٹی دا دیوار ہوندے وفاق دے وچ لیکن چھٹی دے دیوار بھی اج سینٹ تے قومی اسمبلی دا اجلاس تے نال ہی وفاقی کابینہ دا اجلاس بھی تھیون والا ہے ایک اہم ترمیم جیڑی کل تجویز سامنے آئی ہے اور جدوں اتفاق کیتا گیا متفقہ طور تے وہ یہ آئی کہ پاکستان دے انتخابات دے وچ بیرون ملک مقیم پاکستانیاں کو بھی الیکشن وچ حصہ گھنن دا حق ڈتا ونجے تے تمام بیرون ملک مقیم پاکستانی جیڑھے الیکشن لڑن دے نااہل ہوسن پاکستان دے انتخابی قوانین دے مطابق او انتخابات اچ حصہ گھن سگسن تے اگر او کامیاب تھی ویندن انہاں کامیاب تھیونڑ دے بعد ترے مہینے دے اندر ڈوجھے ملک دی شہریت انہاں کوں چھوڑنی پوسی۔ اے تجویز وی کل متفقہ طور تے پاس تھئی اے۔ پاکستان تحریک انصاف ولوں اے آکھیا گئے کہ او اوں ویلے تک انہاں تجاویزاں نال اتفاق نہ کریسن جدوں تک بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب دی توثیق نہ ہو سی تائید نہ ہو سی ایندے کیتے بلاول بھٹو زرداری کل اپنی تقریر دے وچ وی دعوی کیتے کہ انہاں نے پی ٹی آئی دے لیڈران دی عمران خان نال ملاقات دا بندوبست کر ڈیتے وزیر داخلہ نال گال کر کے انہاں کو ٹائم گھنا ڈیتے اج اے ملاقات کہیں ویلے وی تھی سکدی ہے

اج سینیٹ دا جڑا اجلاس تھیوݨے اوندا چھی نکاتی ایجنڈا جاری کر ݙتا ڳئے اوں چھی نکاتی ایجنڈے دے وچ فی الحال آئینی ترمیمی بل حصہ کائے نہیں بی اہم خبر ایں حوالے نال اے ہے کہ بی این پی مینگل دے سربراہ سردار اختر مینگل وی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اسلام اختر مینگل دی زیر صدارت انہاں دی جماعت دا اجلاس بھی اج تھی سی تے نال پی ٹی آئی دی طرفوں ایک بیان سامنے آئے کہ جڑے جیل حکام ہیں نڈیالہ جیل دے او سلمان اکرم راجہ دی برسٹر گوہر علی ظفر تے اثر کیسر دے جڑے نا ہن ملاقات کیتے ہیں او کلیئر تھی گئے لیکن سلمان اکرم راجہ دی ملاقات نہیں تیون ڈتی ویندی پئی انہوں نے آکھیا بریسٹر گوہر اوں ویلے تک ملاقات واسطے نہ ویسن جدہ تک سارے نہ کلیئر نہیں تھی ویندے مطلب اسد قیصر بریسٹر گوہر تے علی ظفر دے نہ کلیئر ہیں او ملاقات کر سکدن سلمان اکرم راجہ کو ملاقات دی اجازت کوئی نہیں شیخ وقاص اکرم جیڑھے پی ٹی آئی دے ترجمان ہیں انہاں والوں یہ آکھیا گئے کہ اے ملاقات اوں ویلے تک نہ تھی سی جدہ تک سب رہنماویں دے نام کلیئر نہیں تھی دے انمان اکرم راجہ دا نام کلیئر کہہ نہیں این وقت تک انہاں دا نام کلیئر تھی دے تو شاید ملاقات تھی ویسی انہاں بعد

انویہہ سو تہتر دا آئین متفقہ طور تے پاس تھیا ہا، ذوالفقار علی بھٹو نے پاس کروایا ہا تے ول جیویں اٹھارویں ترمیم وی متفقہ طور تے پاس تھئی ہئی، پارلیمان اچ شامل تمام جماعتاں نے اوکوں ووٹ کیتا ہا، ایویں ہی او چھبیہویں آئینی ترمیم وی متفقہ طور تے پاس کراوݨ چاہندن۔

لال بھٹو زرداری نے رات پرزور خطاب کیتے تے انہوں نے خطاب وچ یہ آکھیے کہ او ہر صورت وچ آئینی ترمیم پاس کرا کے ویسے نہیں ہفتے نیکسٹ ویکنڈ تھیں نوبت نہ آسی نیکسٹ ویکنڈ دی نوبت نہ آسی این ہفتے ہی یہ سارا کام مکمل کر ویسن تے آئینی ترمیم پاس تھی سی دی طرفوں کل سپریم کورٹ دے اٹھ رکنی بینچ دے ولوں الیکشن کمیشن دی درخواست دے اتے وضاحت بھی جاری تھی ہے ڈوجھی واری تے اون وضاحت جی الیکشن کمیشن کو آکھ دیتا گئے کہ سپریم کورٹ دے بارہ جولائی دے فیصلے تے باہر دور کو عمل کرنا پوسی مخصوص نشستاں جیڑھیاں ہن او پی ٹی آئی کوں الاٹ کرنڑ پڑسن دوجی طرفوں ذرائع نے اے آکھے جو الیکشن کمیشن کہیں سپریم کورٹ دے فیصلے تے نہیں بل پاکستان دے لا دے مطابق قانون دے مطابق فیصلے کرنڑ دا پابند ہے تے او ہک آئینی ادارہ ہے